Chuvangin kan Lalpa Isua Krista zara chatuan nunna chang tura khuah leh beiseina chu hming lo tawpa cheu tlakin a taksa hi nei chhunga bei chu lei a vaivut chu vaivut a tak ta ni. Pathian thu i lo ngaithlang u. Kan awmna. Leiin hi chhiat mah sela vanah in kut a sak lo chu tuam a awm tur Pathian hnena tta in nghet chu kan nei tih kan hre si a. Tin van atangin aw ka hria a, tun hnua chuan mithi lalpa a thi te chu enga thawl ang an thaw rim lova chun chawlhsan tawh ang an thil tih te chuan a rawn zui ve dawn a si a. Thlarau Tumti an ring tam leh tawh loh vang a, an ring hal leh tawh hek lo vang. Ni leh em hek lo vang a, lum reng reng pawhin a ti hre awm hek lo vang. Beram no lalthut kha lai a awm chuan vengtu a ni ang a, nunna tihpura te a hruai ang a, Pathianin an mit ata mitpui zawng zawng a fuhfai tawh ang. ka tawngtai ang a, ka tawngtai zawh a, Lalpa tawngtaina hmangin kan tawngtai rual ang a, helai kan hun hman chu kan duh tawk dawn nia, Pathian hma kul hi kan try ni u. Lalpa, kan Pathian min hmangaitu, i hnenah kan mamawh leh kan duh te kan rawn thlen thin a, ni kum lam atang tawhin kan rawbawlpui Buddha nial atan tawngtaiin koh hran ho te i hma kan rawn tlun thin a, Dam leh sela tiin kan bungraw te i hnem a ka rawn chawm hreu thin a ni. Amaherawh chu Lalpa, nang chuan kan thatna turin rawn rel thin a. Chu kan thatna tura i rawi rel danah chuan Lalpa, keini mihringte hian hriat thiam hak an nih chang a awm thin. Vela ngei pawh hei Pu Daniela a chhungte na an la fak zel em em laiin nang chuan a thlarau i hnenah i lo la ta a. Lalpa kan Pathian, chhung leh khat te nang in awm puiin kai hruai la. Lalpa, nang in i Thlarau Thiangin hi chen chhuh tlat la. Lalpa, an thuharna te, an lunglenna te nangmah la an thlir a, nangmah hnenah i kianga kan la inhmukhawm leh dawn a ni. An ngaih mu khawm leh dawn a ni tih ring tlat chunga Lalpa an nun ten hman thei nan i thlarau thiang emin hengin an puiin kan hruai ang che. Vawiinah he thihna hun thihna karah hian Lalpa hmang i malsawmna i rawn thlen tir a, U Daniela ngai pawimawh a, Lalpa vuina programme a rawn kal zawng zawng te mi thahnem tak mai angah amah ngai pawimawh lo kal an awm. Lalpa. Nangman Pu Daniel-a i chawimawina avang te hian lawm chu kan hrilh che a, min tha hrum tak mai, a na tuar lai a chhungte hmuh hlau em em a hun hmang thin a ni. Lalpa a rilru, a thatna te, Lalpa han hre reng a mi entawn tlat tak te pawh a ni. Vawiinah hian i hnenah i hruai ang tih kan ring, Lalpa nangma hnen kan rawn thlen ve theuh thihna tur pawhin helai la awm te pawh hi, Kan nun fimkhum taka kan hman theih nan i Thlarau Thianghlimin na inminawmpui a chhawm ang che. Kan hun hman leh zel tur te na inminawmpui a min kaihruai zel turin chung chu kan Lalpa Isua Krista hmingin kan dil a che. Amen.
I tawngtai rual ang u.
Amen. Lalpa, vana mi i hming zawh awm rawh se. lam lo thleng ve se i duh zawng vang ang tiin in a lei a nih tih rah se nitin kan ei khawp in chawk in peng che kan chunga thil ti sual tu te kan ngai dam ang in an ang pawh in kan thil ti sual min ngai dam ang che sual tur thleng in a min hriat lut suh ang che misual lakah chuan chan dam zawk ang che ram te. tihtheihna te ropuina te chatuain tan a si a amen. Tihianin tihte a hun hnawng kan nualah kan hmang leh mek a ni a tunlai chu kan veng hi an chhiat kan tawk mawlh mawlh mai a mahnia-- ka pathangtea boral a ka hmasa khan a pahnih ngawt mai kan vengah chhiat tawhna a rualin kan nei a chuti rual erawh chuan vawiin mi ah hian hei kan nei leh ta mai hi ri hleithlak khawp mai ah a lawm chhiat thlak in tawh thiam hi a har thin a ni a ni tla hrang tak ni fel tak a ni. tih te khan a thinah kan pastor nara sawi ang deuh khan ka rawn comment ve duh a khi dawrpui veng thar thlan mual a ni a hei a bul lawk ah hian vaivakawn field an ti thin a ni lo va John Oyeme field vaivakawn a ni ta zawk a ni e tih te kha chiang tak in ka rawn sawi duh a ka zoom lem lo mai ang a hei hei hi Uditia kan thlan na nung ber tur programme a lai ah thlan mual hmun ah kan hman na. Pun hnu hnu a ni e. Tunlai chu chhiat kan tawk mawlh mawlh mai a, ti hian kan mual lam video hi a tam khawp mai. Chhiat tawh video lam hi min lo hrethiam ṭham ṭham dawn nia.

Kan thlan hmual hmun hma hi nuam ang reng a, thingkung maw hi a tha a, hmasa te awm lem lo a, mara te tho si chu awm ve leh zeuh loh theih lo a, a hnawng a, tun an lai fur hun lai chuan hei hi hun hun a awm kha zawng kha a dan nia hun hun a awm kan rawn dah theih leh a vawina. Hlan muala kan hun tawp chu a ni e. Khawngaih takin in lo tawngtai pui theuh dawn nia, a nau a kalsan tak te tih kha ka rawn sawi leh lawk.